dak iż-żmien l-appostli qalu lil mulej Kattar fina l-fidi Weġibhom il-mulej Kieku kelkom fidi mqar daq żerrija tal-mustarda kontu tgħidu li din is-siġra tat-tut inqala u mur tħawwel fil-baħar U hi kienet tisma' minnkom. Wieħed minnkom ikollu qaddej qiegħed jaħrat jew jira. Meta jidħol mill-għalqa se jgħidlu, Ejja qisha u oqgħod għall-ikel? Jew lestili x'niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u nixrob jien, u mbagħad tiekol u tixrob int. jaqaw se jrodlu ħar l qaddej tal-li jkun għamel li ordnalu. Ekk ukoll intom, meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati għejdu, aħna għaddejja li ma niswew għal xejn, għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. inti tagħti mill-aħjar minkejja il-prezz li għandek tħallas. U aħna M'aħniex bħal qaddej tal-parabbola ta' Ġesù li nistennew ħlas immedjat tal-ġurnata tax-xogħol tagħna. Kemm hi inġusta għas-sid li jiġi sfurzat li jagħti dak illi wieħed ma jistħoqlux. U aħna ma nagħmlux l-istess meta nkunu assertivi biex nieħdu dawk li aħna nsejħulhom id-drittijiet tagħna u ngħidu jien nagħti biss xogħli u xejn iżjed. Imma min se jissodisfa is-sejħat tal-imħabba? Ġesù uża din il-parabbola ta' dan il-qaddej li jagħmel dmiru biex jispjega li aħna qatt ma nistgħu npoġġu lil Alla bħala debitur tagħna jew nistqarrlu li Alla għandu xi ħaġa x'jagħtina. Aħna għandna nqisu lilna nfusna bħala qaddejja ta' Alla, hekk kif Ġesù qal għalih innifsu, Jien ma ġejtx biex inkun moqdi imma biex naqdi. Dan insibuh f'Mattew kapitlu 20 vers 28. Is-servizz tagħna lejn Alla u lejn il-proxxmu, it-tnejn fuq bażi volontarja u huma azzjoni libera ta' dover qaddis tagħna. Wieħed jista' jkun voluntier fis-servizz pubbliku jew jiddefendi lil pajjiżu bħala suldat. Bl-istess mod, Alla jistenna minna li nagħtuh il-qima u t-tifħir li jistħoqqlu. Hu bil-ferħ jaċċetta din ir-rieda tagħna ħielsa li noffru ħajjitna għalih u għas-servizz tiegħu. li jagħmel l-offerti tagħna mogħġuba quddiem Alla, hija l-imħabba li biha aħna nesprimu din l-għotja tagħna. Min iħobb vera jagħmel dan b'sagrifiċċju, b'ġenerożità u mingħajr egoiżmu. Kif nistgħu aħna nħobbu lil oħrajn mingħajr egoiżmu u mingħajr kundizzjoni? Alla nnifsu huwa mħabba. u jimla l-qalb tagħna b'dik l-imħabba li biha aħna nagħtu t-tajjeb tagħna għall-bżonnijiet tal-oħrajn. Jekk aħna inħobbu lil xulxin, Alla jgħammar fina u l-imħabba tiegħu ssib il-milja tagħha fina. Alla jonora lil qaddej fidil li jħobb b'ġenerożità. Huwa lest biex dejjem jagħti l-għajnuna u jaħdem permezz tagħna u għall-glorja tiegħu. Aħna għandna nżommu f'moħħna illi minkejja kollox Alla qatt ma huwa midjun lejna. L-imħabba tiegħu tqanqanna biex aħna natuh l-aħjar U meta aħna nkunu għamilna mill-aħjar, aħna nkunu għamilna biss dmirna. Aħna qatt ma nistgħu naqbżu lil Alla fil-ġenerożità tiegħu lejna. U lilek, l-imħabba t'Alla tqanqlek biex tagħtih servizz mill-aħjar? Mulej, imlili lil qalbi bil-imħabba, bil-gratitudni u bil-ġenerożità. Għamilni għaddej fidil u zelanti tiegħek Għażiża Marija, Omm maħbuba tiegħi, agħmel li jien noffri ħajti b'ġenerożità għas-servizz tiegħek ta' Ibnek u tal-oħrajn, bl-istess mod kif intom b'ġenerożità kbira sservu lili